Төнлә минем аркамны җылытып чыксаң, нәрсә, әтиеңнең әллә берәр җене кәми дисеңме? Юк, ул бит Шәмсебикә минем апай бит ул минем апай. Хәзер минеке инде. Туктала, туктала, туктала. Атны саткан уйларга яна. Менә ул бит ялгыз булса да, бер башмагын да сатмаган. Ташлап китмәмә рәхмәт әйт әле. Син кем? Дәүдән кайда? Кайда булсын? Әнә Күктау буенда яланда ашап йөри. Соның бармы? Юк. Ата. Чек соны юк. Бей, ана районда, колхозда булмаган соны каян бирәйем? Юк. Юк. Бей. Кичтән көтүдән кайткач, сылу да бирмисең моны якка, ә? Юк, юк. Хәйт, җүләр, ә! Журналистның шаһиты шуңа көндезләргә, ә? Тукта әле, Котлыбай, ни алай тузынасың, ул бит яланда туеп кайта. Кайта, кайтмый ни атаң бар шул. Сылу ашамаган ул ат, ат түгел. Саяр! Сезгә сөйләгән мин. Җүләр. Юк әле, карт хатынымның сараеннан яшь хатынның сараена капчыкларны пешерәм. Атларыма якын булыр. Котлыбай, Котлыбай, туктале. Бей, хәзер бит ике дөнья да синеке. Шулай булгач, минем гөлгөлемне үзеңнең капчыкларың янына керт тә куй. Шулай гына әле.

Әтием, атыңа да, әниеңә дә хуҗа булырга йөри, димен. Закирҗан кайтып та төшәчәк, әтием синең арт саныңа тибеп тә чыгарачак. Ай, әтием! Ай, рәхмәт, кызым! Бик акыллы киңәш бирдең әле.

Ничек? Чынмы бу, әни? Эй, балакаем, чын инде, чын. Хәзер минем бабай инде. Соң нәрсәңне карап тордың 60 ел буена шуны кышаулап куймай. Кем уйлаган бит шушылай булыр дип. Аннан балам, без яшь чакта ЗАГС дигән әйбер дә юк иде бит. Менә Барысы да алдакчы! Сволочь син, әти! Уйлашчы син! И Гаврилым! И Гаврилым! Менә, менә, син бит минем хәтта исемемне дә хәтерли алмыйсың! Тавык мие, аңгыра! Йөзгә җиткәндә югыйсә кеше көлдермәс идең! Сволочь син, әти! Уйлашчы син!

Башкалар бит синең кебек йоклап йөрмәй. Тоткан җирендә сындыралар. Вәт ир дисәң дә ир. Ничек инде? Без бит синең белән сөйләштек. Галинурның кырыгы тулу белән өйләнешәбез дидек. Кичә менә аның кырыгы тулды. Һә, бүген инде мин сиңа менә кереп ятам. Бигрәк озак килеп ятасың. Соңладың. Ничек инде соңладым? Шулай соңладым. Юк, без бит, без бит сөйләштек. Синең белән сөйләштек, килештек. Сөйләштек, сөйләштек, сөйләштек. Сөйләшсәк, менә күчеп кил минем өемә. Күчеп киләсеңме? Сиңа чыгам. Ничек инде? Үз дөньяңны ташлапмы? Әйе. Юк, бу бит, бу бит нәселдә булмаган хәл. Бөтен авыл миннән көләчәк, әби йортына күчеп барган диячәкләр. Юк, юк булмый. Бу, бу позор, бу мәсхәрә, үлем. Мин дә сатып ал сиңа күчеп бара алмыйм. Чөнки Галинурым үләр алдыннан әйтте, Шәмсебикәм, ди, бу дөньяны, бу нигезне таратма, улыбыз яки оныкларыбыз кайтып шушында яшәгәнче шушында яшә, шушында тор, диде. Ә аннан соң инде үзеңә берәр бабай тапсаң, яратсаң, Шуңа кияүгә чыгып, аңа күчеп китәрсең, диде. Шулай диде Галинурым. Оятсыз ул синең Галинурың! Әгәр мәрхүм хакында тагын берәр шундый сүз әйтсәң! Әйтәм! Әйтәм! Яшь чагымда нахаллашып, минем танау төбемнән сине йолкып, урлап алып киттеме? Китте! Инде үлгәч комачауламасмы дисәм, юк, һаман аяк чалып ята, тискәре! Соң, шушы. Фирма кебек дөньяңны ничек карарың, ничек көтәрең хакында уйладыңмы син әзрәк, юкмы, ә? Юк, мин бер нәрсә дә белмим. Әйдә, җыен, киттек миңа. Күчеп киттек, әйдә, киттек, әйдә. Рәхмәт, рәхмәт инде, рәхмәт, сатып алдым. Ләкин мәрхүмнең васыятенә хыянәт иттереп, син нәрсә, мине үлгәч, тамукта яндырасың киләме? Ә? Юк. Юк. Мин моннан бер кая да китмим. Китмим бер кая да. Ханбикә, туктале. Юк. Бер кая да китмим. Ханбикә. Мин Кияүгә чыгам, Котлыбайга! Кемгә? Күршемә. Ул минем өемә күчәргә риза, ул минем өемне дә, малымны да, үземне дә караячак. Үзеңне дә? Әйе. Ә нигә аптырыйсың, ә? Нигә аптырыйсың? Әллә мин әле

Тавык титәклеге кебек кенә бәләкәй өемә күчеп килүе авыр булыр дип, картайган көнемдә синең өчен өр-яңа өй салдым. Аллага шөкер, ниһаять, Галинурым да үлде. Инде өйләнешәбез генә дисәм, янә. Вакыткаем, вакыткаем. Әллә нигә мине бигрәк яраттың шул.

Минем, минем дә үземнең дә синең белән яшәп барасым килә дә бит. Дисәң дә, 60 ел буе мине яратып, йөрегән, өйләнмәгән җегет кеше бит әле син. 60 ел, 60 ел, 60 ел инде шулай. Эй, Сатыба, Тик менә Галинурымның васыяте. Ох, ул юри эшләгән моны. Без дә өйләндермәс өчен. Соң үлдең бит инде ят тыныч кына. Аман ашка каранган булып төшә. Кәре. Сатыбал, әгәр дә минем Галинурым турында

Мин сиңа бит аны сиңа үткәрмим. Ничек? Ничек итеп үткәрмисең? Менә шулай, шушында басам да, аркылы торып аны сиңа үткәрмим. Әй, мескенкәем, бар димен, бар, кайт, бар! Юк инде. 60 ел көттем, я минеке буласың, я мин сине тол алдырам. Әй, мескен, соң син мине

Кишләргә сынады. 60 ел буе бабайын күргәнен көтте, инде кулга килеп бәкәс кенә сыкындырма. Нишләргә соң, нишләргә сыкына бит кулга. Әллә соң үзенә генә күчеп барырга микән? Ә нигә күчәм? Күчәм? Ә нигә күчмәскә? Күчәм. Оят бит, оят. Сатып ал, хатын булган, әби йортына күчеп барган дип бөтен халык көләчәк. Юк, булмый. Ничек итсәм итәм, Котлыбайга бирмәячәкмен. Котлыбайга бирмәячәкмен.

Мин шуннан исәнләшмисең дә. Ә, саусама, сама. Кая китеп бара, барасың болай чәчкә әллә кәсе савыргамы? Нишләп әле килеп чыкман монда адашкан бозау кебек? Син ул корт чаккан бозау. Өйләнәсең икән дип ишетеп калдым. Шул дөресме? Дөрес, кызлар, дөрес, өйләнәм Алла боерса. 60 ел буе бер хатын белән ялыктырды, яшь хатын алам, яңа хатын. Ә бармый икән, мине кая куясың? Куып чыгасың, жәл. Бәр үтереп тә булмый, яшәр әле шунда искертта. Ничек инде? Син нәрсә, ике хатын белән яшәмәкче буласыңмы? Миңа бер хатын да юк, сиңа икәү. Бу бит хәтерсезлек. Мин гаеплемени, кулыңнан килмәгәч? Безнең илдә ике хатын алу тыелган. Хәзер ун хатын ал. Демократия. Котлыбай, Котлыбай, кордаш, үтенеп сорыйм, ялварып сорыйм, бирмигә Шәмсебикәне. Бир! Үтенәсеңме? Үтенәм, ялварам, менә аягыма егылып, үтенеп ялварып сорыйм. Бар бар бикәгә бир миңа Шәмсебикәне, калдыр миңа Шәмсебикәне. Исеңдәме? Мин сиңа бер көн әйткән идем. Килеп бер көн дигән идем. Каршыма килеп тезләрсең әле дигән идем. Я? Тыңламадың! Синең каршыма тезләнеп бармам дидең. Менә бит. Килгәнсең. Ашар айттым. Төп төгәл 53 ел элек. Ашар, ашар. Кыланма, кыланма!

Атыма бер чиләк сылу сылап бардым. Ә син бирмәдең. Соң бит ул заманда Башкортстанда дан казанган атка Су бит мин 60 ел буе Шәмсебикә дип яшәдем. Бер генә чиләк солы бит, ә? Юк, бирмәде. 60 ел бабаемның үлгәнен көттем. Шуңа күрә сиңа җаза. Сиңа әби юк. Су бит мин Шәмсебикә дип 60 ел буе аның бабаен көттем үлгәнен. Бер генә чиләк солы бит, ә?

Нәрсә? Үз сүзле, диспот! Гомер буе шушы холкың белән Балбикәне рәнҗеттең, минем ике туган сеңлемне. Ә бүген килеп минем тормышымны бозмакчы буласыңмы? Юк! Барып чыкмас! Барып чыкмас!

Сезгә шакырасың? Дуэльгә шакырам. Җитте. Гомер буе гел Котлыбай беренче, Котлыбай җиңүче. Урыныңа утыртыр көн килеп җитте. Атып үтерәм мин сине. Нәрсәң белән? Офык белән. Җир йөзендәге бер бандитны кәметәм. Соң, ахмак, синең үз гомереңдә кулыңа мылтык тотып караганың булдымы, соң? Тотмасам тотармын. Ана аучы Аллаерның келәтендә егерме мылтык эленеп тора. Шуның икесен алып киләм дә, атып үтерәм мин сине. Әй, ахмак. Ә мин атышмыйм, белдеңме? Торыгыз әле, мин торып булмыйм. Әй, ахмак. Ә беләсеңме? Мин синең белән атышмыйм! Куркасың ба? Үтерер дип сырлыйсың ба? Беләсеңме син, куркак, йөзертир, шпион син! Син үзең шпион! Мин синең белән атышмыйм, Шәмсебикә! Үзе мине сайлаган, а?

Бу ревматизмга беләсең нәрсәнең файдасы тия, нәрсәнең файдасы тия. Мунча кергәндә свежий кишеткә менә чабын ярыме? Әйе, бар, бар, бар, бар. Бар. Туктале, туктале. Әгәр инде аны да файдасы тимәсә, мунчадан соң уксус белән мун ярым бар. Ярар, шулай итәрмен, кордаш.